וואס איז די טעות פון אלע בחורים? אה, איך בין דאך, איך בין, איך בין דאך שוין אזוי ווייט, איך בין אזוי געבוירן מיט אזא אבוויעס, מיט אזא גשמיות, מיט אזא נידעריגקייט, איך ווייס נישט, עס קומט, און ווען עס קומט, איך זע עפעס א מיידל אויפן גאס, איך זע א פרוי, ווער איך אויס מענטש, און די גאנצע. קאפ, וויפיל כ'האב שוין פרובירט, די גאנצע קאפ ליגט מיר נאר און נאכאמאל אין תאוות ניאוף, יעדע מאל קוק איך נאכאמאל אויף שמוץ און און איך קען מיך נישט איינהאלטן און ווייטער רעד איך ניבול פה, און נאכדעם ווייטער ווער איך אזוי צובראכן איך גיס מיך נישט אפ קיין נעגל וואסער און איך ליין נישט קיין קרישמע, גארנישט, איך קען נישט, בקיצור, שכוח ראש ישיבה פאר די גוטע חיזוק, ס'איז זייער גוט פאר אנדערע בחורים אבער דו ווייסט נישט ווער איך בין און איך בין שוין, איך בין פארפאלן. כ'האב שוין אזוי סאך מאל געטרייט און ס'גייט מיר נישט, און איך. דו ווייסט, דו ווייסט נישט, דו קענסט מיך נישט, איך בין שוין נאך אלע חיזוק, איך בין שוין נאך אלע זאכן, נו, איך קען נישט, דו קענסט מיך נישט. דאס איז דיין פראבלעם, ווייל דו מיינסט אז די ערליכע אידן וואס האבן זוכה געווען צו ווערן ערליכע אידן זענען געבוירן ערליכע אידן. קיינער איז נישט געבוירן קיין ערליכע איד. יעדע בחור קען צוקומען צו דעם, מען דארף נאר גיין בתמימות ופשיטות, הערסט א ווארט פון א צדיק, דו הערסט אז דו ביסט גוט און דו קענסט אנהייבן, לאמיך היינט אנהייבן, היינט הייב איך אן, וואס קען איך היינט טון? וואס קען איך היינט טון? דאווענען מנחה? כ'האב נאכנישט געדאווענט קיין מנחה, גיי דאווענען מנחה, וואס וואס ווער דארף מיין מנחה? יא, איך דאוון מנחה, דער אייבערשטער דארף מיין מנחה, איך גיי מיך וואשן די הענט פאר מנחה, איך גיי מיך אנטון א גארטל פאר מנחה, איך גיי זיך אוועקזעצן מיט א סידור, איך דאוון מנחה, און נאכדעם וואס גייסטו טון? נאכדעם גיי איך דאווענען מעריב, און נאכדעם גיי איך עסן סאפער, און נאכדעם גיי איך אביסל שמועסן מיט מיין מאמע, מיט מיין טאטע, און נאכדעם איך ליין אין קרישמע, און אנגרייטן נעגל וואסער, און איך גיי פרובירן וואס איך קען טון, אביסעלע קלייניקייטן, א מענטש מיינט אסאך מאל, אוי הלוואי ווען איך קען זיין א ערליכע איד, ווען איך קען ווען פאסטן, ווען איך קען ווען מאכן גלגול שלג, ווען איך קען ווען עפעס טון, איך בין דאך אזא געמיינער מענטש, וואס קען איך טון, וויאזוי קען איך מיך צושניידן, וואס קען איך טון, דארפסט גארנישט טון, די קלייניקייטן וואס זעהט אויס ביי דיך אזוי וואלוול, אזוי ביליג, אזוי גארנישט, דא, דא, דאס איז חשוב, דאס איז חשוב, דאס איז א טעות, א טעות פון בחורים, ס'איז א טעות פון מענטשן, דאס איז דיין טעות, זיי נישט קיין מלאך און זיי נישט קיין גלח, זיי א איד, זיי א פשוט'ע איד, נעם א דף גמרא, לערן א דף גמרא, פארשטייסט נישט? זאג, זאג די ווערטער, א דף גמרא קענסטו, האסט היינט געלערנט גמרא, נעם יעצט א גמרא, זאג א דף גמרא.

וואס איז תשובה? זאג, שעפער זיי מיר מוחל. פרעג, פרעג רוב מענטשן, עטס טוט תשובה? ניין. מ'קען נישט תשובה טוען. תשובה איז נישט אזא גרינגע זאך. תשובה איז א גאנצע זאך, חרטה, מיט עזיבה, מיט קבלה. טו תשובה, זאג באשעפער איך וויל נישט טון די זאך. רבונו של, זאג עס יעצט, רבונו של עולם זיי מיר מוחל, איך וויל זיין א ערליכע איד. זאג פלעין אידיש, שאקל דיין ליפ. שטילערהייט, קיינער זעט נישט, רבונו של עולם, איך וויל זיין וואויל, איך וויל האבן הייליגע אויגן, איך וויל נישט קוקן אויף יעדע שמוץ, איך וויל נישט, נעם מיך, הייל מיך אויס מיין קאפ, הייל מיך אויס מיינע אויגן, איך זאל נישט זיין אזוי אריינגעטון אין נארישקייטן, באשעפער העלף מיך, איך וויל לערנען יעדן טאג אביסל גמרא, איך וויל יעדן טאג לערנען אביסל משניות, איך וויל יעדן טאג אביסל חומש, באשעפער זיי מיר מוחל וואס איך האב געטון.